Mwanche omorigereria, naende rituko rinde ndegokoretera omoganda okorwa chinsemo echiga chia Motonyoni. Eke nekenyoro kegotoka ime ya Masimba ward, Nyaribari Masaba constituency, ecounty ya Kisii. Neria kabere mokondora gentenene iga iga ase egeita eke iga kegosoa ase omochie bw'omogaka oyo iga gose oigo nyagosiera okorokwa Obadia osirerete chinsemo chiria chia Nakuru. Naende boigo ore ase engendu eyemo aria chinsemo chia Nakuru, omobere oye obeire ororo ase egeka ki'emetinyi erigeretie etano. Ntwakorete omogano iga iga ase baria banyoroche, tokaelesa esituation ng'aki omogaka oye abete kagosiragari chinsemo chia Nakuru, ebili yabeire kegosinya. Oyio ase bange barigereretie ase emetandao bakara ng'a abanto b'enka iga baenegeti ng'a bono ki asinyire? tiga baenie omogaka oyio ase ensemo, gose ase efomu ye ritoke. Abanto abange babere bagokwana igoro ye ring'ana eria abange babere bakoribwatia, naboigo abarayia abange babere bagosoa ime ase okoboria amang'ana aiga ase obwagare gotakomanya egento eke ng'aki kere, ase eng'encho amang'ana buna aiga naye agokuna omogusii ase enchera engare kegima. Bono. Eri ne rituko rinde nkoirana iga iga ase engencho y'okorotota, amang'ana aya iga ntori gotaka twakora gento twatigera nchera, gotaka tore kobwatia erio torore ng'a amang'ana aya iga ng'ayio agokorera goika erio Obadia aretwe ainigwe ase enka eye yabo. Naende nimbwate ribori nkoboria ase abarai baito, especially abarai bonsi ba Gusii, chinsemo chinde chionsi. Omonto ekero abanto togochora abarai, egento egetang'ani togochora abarai batokonye. Ekero omochando buna oyo iga okoba, abarai bagocha bosio erio bakonye abanto, abanto nabarabwo baigwe buya ng'a abanto baria baba bachorete kobarepresent bare ase enchera ere engare kegima. Abarai onde bwensi oraikire omorai onde bwensi ondigereri tiaga iga, tochakere nonye korwa ase aiga. korwa ase ewodi eye iga, omoMCA, tobwati nonye na omojumbe, abanto baria mokorigia nonye na oborai bono togochi gosoa, abanto ebinto ebinge kegima, erio tomanye korora nchera ki togokonya enka eye. Ntaete gosoma iga manye eupdate ng'ai baikere korwa engaki eria, na inche nimbwate abere atato iga, erio twasoime tomanye ng'a ng'ai baikeire, esituation ng'aki ere. Obadia nkoretwe ore ase aiga gose ng'aki ekoba? Ng'anchere ensoe gochia maiga erio tokwane nabanyakenyorondoche bare ase obonge iga iga tomanye ng'a goikera iga nki babwate naboigo goikera iga econdition gose esituation ng'aki ere. Mark 9 tinkorokwa nao tore iga iga. Amba ambakwane aiga buya more? Buya mono buya mono ee ee. Yamore kabisa. Yamore kabisa. Osabe ng'a karibu omora. Yamore. Yamore. Yamore. Yamore. Bang'ina mbuya more? Mbuya mono. Mwanche morigererie buna bono asoire ase aya iga tiga tokwane n'abanyakenyoro aba iga erio tomanye ng'a ng'aki econdition ya ase aya iga ere erio torwe korwa ase aya iga rituko ria rero tore ng'a baria nkoretwe ore ase aya iga gose nabo egotigara koba ng'a mbamwenetie ase ensemo buna ritoke. Tochiende are. Mwancho morigererie buna bono origeretie botuyane iga iga, eh, buna nakwanirie abanakenyoro aba iga bare chinsemo echi iga ase enchera eyemo gose eyende ase eng'encho yokoenda eking'a omwana obo omwana bw'omochie oyo iga Obadia oretirwe buna oretirwe na koenigwa ase omochie oyo iga. Ere efamiri ere bosio yane. Famiri eye iga yabeire gekotwara amariga amange ase obotuko na omogaso kobera iga iga, neba baeneti omwana obo ase ensemo buna bamoenetie ase eng'encho y'obororo lakini nabo bare iga iga. Nabakwanire naende neba tore ase amabe mbuya more? Mbuya bono. Alright, bono buna nachete iga iga, Naboigo togacha gaiga ase eng'encho y'okwanikia ng'a omo Obadia nkoretwe are gaiga, timaeti so far omwalimu naye ore buna representative nabo ogotoeresa so far inki kiabeire gekogenderera ase eng'encho ntori gotiga bagatwara ototire eri torore nchera ki Obadia akoretwe ase aya iga. Karibu sana omwalimu. Nabo ogotebia abanto ng'aki okorokwa ase baria bataroche omogano omotang'ani naboigo otoe update goikera iga ng'ai tore koeneki ng'a ekiiga kionsi kiabeire ase enchera ere engiya. Karibu sana. Aa mbuya mono moraria, aa tore ase engencho iga bade ebwate obokong'u ng'a nchere kwa niaba y'abaminto bonsi pi na intwe tobakwane ng'a abarari more ase obosio bwaito. Mbuya more? Mbuya mono. Mbuya mono iga, naende karibu ase engencho eye iga. Ritang'ani kabisa, inche n'omwalimu Henry Ondieki, gose Muchiro, igo tore stiri enka y'oyominto Obadia mokwa obwogo, oyio koreng'ana amo naintwe, twakorete amatanga aye ase enchera y'okoenda ritoke rituko ria Jumaine eyio yaera igo goikera rero ne wiki eyemo twakorire. Tiangira ribaga eriga ritang'ani mbakere buna abararia ng'a mbuya mono ekiagera gesa eng'ana eye yasogete ng'a Obadia twamoenire ase enchera ye ritoke. Buna abararia mwaeire ribaga rigiya ase ogotarera enka eye iga na komanya ng'a inki kiagerete togagira Step y'okoaera ritoke koba ekwani yabayo oyominto Obadia. Igo ekwani yabayo abaminto bonsi iipi we want to thank the media for having taken up this matter naende korwa erio nabanto koiraneria abanto baminto ng'a nkona gosuka tore ake. Ng'a nchire ase enchera y'obweng'e ritang'ani ndaakere abanto bonsi pi bogwancha okuya ng'a mbuya mono ekiagera gesa baigwete eng'ana eye iga. Abanto abange without mentioning Batwakire chisemi, bagatwarire okogania koria ng'a yaya yare koba buya Obadia na bagakoranigwa ase enka eye iga, na baorokirie chinchera chingiya barasapote ase eng'encho y'ogosira okoanigwa kwa Obadia. Buna abaminto twabamanyeti, titwaikete okoania Obadia ekiagera ebill ya elfu mia tatu na kumi na mbili yatoberete egasi enkong'u etari konyarekana. Koong'anchere ntebe ng'a Korwa erio chitariki chitariki korwa Chumatano eyio yaeta gocha-gocha iga buna abanto bakona gotobooria ng'a ki togoka toe na oyo ominto. Nache ritang'ani ndaro a appreciate abakobwate ekiagera batenenire amo na efamiri eye iga ase okora ng'a Obadia nkoenigwe are. Abatang'ani pi ngochiakera ng'a nchire nchiakere. amashabiki aito ase chinyomba chiaito chi'oborari chionsi chiagusire, ekiagera batwakire ase ime, twachakire ogosangereria, na ase ogosangereria okwo naboigo tomanyire abaminto, eshiringi eye eyemo ekorwa, eshiringi chiria ekorwa ibere, eshiringi chiria ekorwa hamsini, eshiringi chiria ekorwa chio- e- chi- chinde chionsi, buna chigoetera ase enamba yane ekiagera ntwabaete enamba, nigo ngochitoma ase oboraria. chiatangaswa. Goikera rero moraria buna tore aiga, tiga mba appreciate ekiagera amashabik achangire goikera rero shilingi elfu arobaini na mbili. Iga abarari mwensi pi na amashabik ase mwabeta nabo ngetari kobakera ng'a mbuya ekero togaete gochanga ekiagera nimanyete ng'a saa kumi na moja ngoumera tore ase engencho yogochanga ekero tore ng'a obadia oye nigo ase enka eye iga. Igo kwanera abayi efamiri na abaminto, amashabik na abagusii ase twabeta na abanto abwo goodwill. Twabairaneire ng'a mbuya mono ekiagera ebesa yaino negenta gosoa, naende egocha gokonya ase okoenda oyominto. Oboitania bw'omoraria nabo okong'anchera egere mention a few basoirie ase okoboka ase engencho y'okorora ng'a efamiri eye iga yanyorire enchera ekorentera oyomwabo Obadia egere bamoini ritang'ani kabisa let me appreciate our Our Governor, His Excellency, Simba Arati, oteneine efamiri eye ekiagera as I speak, efamiri eye nebwate shilingi elfu mia moja korwa ase oyominto Governor Simba Arati. Naga abaminto mwateba na ngo mbuya mono, ekiagera Governor ororire ng'a mbuya, Obadia Arue ase omochie ona Akuru arentwe ase enka eye iga, iga elifu mia moja chia omweshimiwa gavana noo chire amo nefamiri eye iga, and on behalf of the entire family nabo titogoteba ng'a omogavana tunashukuru sana ekiagera kwaorokirie ogotenena amo nefamiri eye iga, na goetania omogavana ekiagera totaramanya Obadia, we still continue asking Ng'a Nyasae agende gogosesenia, naende ogende gotenena efamiri eye iga until that time that Obadia is laid to rest. Igo omogabana tunashukuru sana. Eria kabere ng'a nchere again from the county government to appreciate oyominto omweshimiwa, Jacob Agaka. Jacob Agaka buna omweshimiwa also, tiangeria ribaga eri iga, kwania abande still ye efamiri na twensi ase oboamo.

Gose tari obo moraria, nabange batware okogania okuya gokora ng'a Obadia oenigwe. Ritang'ani rinde araburushire oyominto ore the area MCA Honarebo Bausi Mairura, ekiagera kere engano eye yasogete he was the first person to call. Gatwakera esimi akamanya gaki twagendereire, Naende imwakere mbuya ekiagera nonya nekero abararia mwamorigia he was able to be found and he was able to give his sentiments on air, natagete gotenena amo naintwe, na efamiri eye ekoranga obadiah oye nigo. Igo mochimi gwaito bonsi mairura, na aye asore totwakire ng'a mbuya, naende tokoboria ng'a ekiagera omochando oyo kera rituko ebiiri rigokuna o accumulate, If possible we move with speed egetore ng'a oyominto Obadia oroisigwe ase omochie oria o Nakuru arentwe ase engeiyo ase okoenigwa. Igo buna twakwana komo na buna gwakwana nabaminto ase embeo ng'a momogaete buna korigereria amang'ana aya iga intwe tware kobori buna efamily. Tiga ngoyo Nyasae ogwanche agende ase obwango egere tonya kore ase obwango goetera buna okogania koria kore ase abanto ng'a Obadia anyare koba gakoenigwa. Naboigo moraria

natete akonye efamiri eye iga. Our request is Mweshimiwa Machogu tari nefamiri eye iga and if possible ogosaba gwaito kiara rero Jumaine yare konyarekana ebill eria ere ase mocheri kiagera Mweshimiwa we have trust we have that confidence in you ekero gwatebie ng'o ogokora igo Igo ogokora nigo oikeranie. Nimanyete you are in communication na omweshimiwa oito ase omochie o Nakuru, omweshimiwa Arama, na abasani bao na abande. Tware ko requested if possible, ekiagera as I speak to the members of the public with the 120,000 mbwate, na echi tigarete it is manageable. Igo omweshimiwa Ezekiel na abasani bao, na abanto bonsi b'obwanchani okuya yare konyarekana na ng'ebili eye, nigo tware koyekora reero. Egere goikera Friday if possible, tore gatwainirie Obadia. Igo erio kwasani we are putting across to our our mweshimiwa Ezekiel is continue study with this family and if possible tiga omochando oyo toche kora ase obwango. Ya kabere, nabo tagete kogenda Isaac narenge are gotambua mweshimiwa ekiagera ekero twabate omochango naende nayekwanete, mweshimiwa Manduku, He stood with us, naende namanyetie abanto bonsi ase embeo ng'a omochimi bwa maandiko yatokonyire aikire, naende nabatete goteba ng'a omochimi bwa maandiko ekiagera okogania nkore obado ng'a Obadia atarainigwa, igo abanto baratware omorembe. Naende nabatete go- koboria ng'a omochimiwa ogotogambera ase Nyaribari ime ase abere iga, na abagesangi bao na abasani bao bonsi, na abanto b'ogwancha okuya, our plea is that you become obe

Abange batokonyire goetera ase gotwakera chisemi. But ase eng'encho twachora ribaga eri iga komanya ng'ai twaikeire, igo nabo togoteba buna efamiri chibesa twatwarire ase amagoko aito buna efamiri, igo tobwate shilingi elfu mia moja na sitini. Nchera ki eye? Elfu mia moja chia Mweshimiwa Gavana Simbarati, elfu ishirini chia Mweshimiwa Jacob Bagaka, thats 120,000, and we have also received 40,000 korwa ase amashabik, so totalling 160,000. Goikera igoro ntotete komanyia abaminto goikera igoro ekero tokoboria emochere ase oyominto oboria abekire. The bill by yesterday was at 330,000. Igo twakonyora ng'a the remaining figure nabo tware twakanire amang'ana ye bill Aere then we think of amang'ana a logistics chia burial. Iga abanto abaito mwensi pi ase motegererete naende omonto akobaborie ase omoyo bw'ogwancha nonya mbaria b'egesemo ekero agoteba korwa chinsa ikomi ekero togochaka gochanga tiga tochanke kera omonto erwe ng'a tweyee etime frame if possible ya 24 hours that we bring this matter to rest ekero kera oyomo anyore ribaga keria agwate egeke asire egetokore Aa okomoina Obadia, egera abagaaka aba b'enka eye iga nabang'ina, na twensi, kera oyomo anyore ribaga agende gokora eshughuli ende, ekiagera economy neganetie, twensi tobe abagusika ase ogokora ng'a economy yagendereire. Kwang'eresirie ng'a nobwate elifu mia moja korwa ase Gavana Simbarati. Mbuya mono, naboigo. Batwara elifu ishirini korwa ase Jacob Bagaaka. Naboigo. Naboigo amashabiki y'echiredio ao ao aberike agochanga elifu arobaini na ngapi? Elfu arobaini na mbili. Elfu arobaini na mbili. Ee. Boigo nkweresa ng'a omobunge engaki eria nachi taiga, Ee. ande nkwang'ereste omobunge naruete chilifu ikomi. Eh, naboigo omo MCA Boss Mairora timaeti ng'a ere omochango oye ng'aki financial money. Ah, buna naeresa, Mm. Mheshimiwa nakwana amo nainche, Yes. naende Mheshimiwa nakwana ase embeo, Mhm. Nabateba ng'a natete korora ng'a Obadia oenigwe, igo nabwate enchera yaye akora kero kende nabagisangi baye, Yes. ah, erio oyonde amoborie if possible that he gets back to me again, egere he updates me to what level aikeire. Omwanchi morigereria ah, gose oyo otegererete chinse echi iga, gesa twarwete aa iga twakorire ang'e chiwiki ibere twabeire tokobwatia sana ring'ana eri iga ria Obadia ase eng'encho ntochieti gotiga Ekero twaruete egaiga that is why naende toiranire ase engencho y'ogotaka korotota ng'ai toikeire. Ensemo ya Nyagitari buna yabeire geku update ebill ye chibesa echi iga eh, buna chiaikeire iga. Bono buna bono gwateba Gavana orure 100,000 naboigo abarai e e echi pledge echi iga. Ng'aki chikoruegwa na ekero chikoruegwa, mbwa ngoki chikoba actualized ase omotegereria oito, erio amanye ng'aki binto ebiga biko abanto bagokwana, obwang'eki bore erio tonyare komanya ng'a nchera ki Obadia akoretie gocha ase aya iga. Nabo togoteba ng'a buna chibesa chia gavana, buna nachinyora rero, naende nachia-updatiri ase abanto bonsi bachinyorire ng'a Goikera rero iga efamiri nebwate elfu mia moja chia gavana rero iga. Goikera rero iga twanyorire chibesa chia Jacob Bagaka eshilingi elfu ishirini. Naende bono twamanyiri abanto bonsi ng'a echi chiasoire ase amaboko y'efamiri. Yes. Chibesa chia mashabiki etogete gochichanga. Togete gochichanga goetera enamba eria twarwete ase togotoma chibiasa twensi pi ase oboamo. Bono okobori kwane ngori ng'a yare konyarekana, togebe ng'a ntwagenda bwango ake, egento tweke abanyene tore naende time frame, ege torore ng'a egento eke nigo bwente koera ekero ntogenda gochanga all through, ne ebire kona go accumulate, only to find echio twasangereiri still tichiraisa na kende. So my request nabeke across ase kera oyomo ngeri ng'a buna ebesa ere gocha, we keep members updated. Buna bono ase amashabik. mbamanyete buna togokora. Buna ebesa egosoa iga, egwe tari account yane, I forward the name. Egere yasomwa korwa are nomoraria, egere nonye nere omanye ng'a ebesa natomire yabeire received, eh, yatangasirwe, aba members babeire updated, buna bono akomanya we are at 42,000, naende by the end of the day still nkomanya inde members of the public, where we shall be by then. Inche nkonya koboria inde ng'a barai togochora ege ekerenge ekenene nkeria ekero ebinto biatosinyire, basoa ime eria bakonya ring'ana buna eri iga. Aba aba abarai montegererete chinsa echi iga naende baria mokonyora eclip eke iga, ring'ana buna eri iga sometimes ndibwenereti gotwara nonya na emechango ase eng'encho moro ekero riaretirwe ase ase oborabu, nintake kobwatia sana. rimanye ng'a nonya nabo iga bateire ng'a nkobeke bare chipledge, ng'aki babekire naende totangasire abanto ng'a eke naki giakorerwe goikera iga. Omwalimu nintake ong'update kera engaki erio toba tomanye ng'a amang'ana aya tayera week eye, Obadia atarakora ki? Atararetwe ase enka eye iga erio aenigwe. Naintwe nari togoakera abarai tochorete gose abarai baria bagotoraa nabarai baria bonsi baroo ng'a mbuya mono ekero bagokora ring'ana riakorekana. Igo so far obwate chibesa chikore kogwana eh, 60 something Yes. thousand Yes. baada ebirigere 330 By yesterday. nabo okobeka enamba yago yesimi ase amashabiki ande aria ataranyora ah, enamba yago eria anyare kogendera gosupport nabo igo tobeka barai bonse accountable ase eng'encho omonto ogogoika ang'e chingaki obwate emechando nero nki nero omosani nabo igo ntotagete abarai baito baba abasani baito ase eng'encho nabo tochorete batokonye Tekoba buya igo? Nabo. Okay. Buya mono moraria. Naende abanto bagoteba ng'a buna kwamboririe enamba neye tokorwa ekiagera togoeta gotumeka enamba eyemo ase ogosangereria oko iga. Ntarayerwe nabo ntari gotebia abanto baminto bonsi pi ng'a tari amashabiki oka bagochanga. Ekero okogania koroo mpaka intwe family members Na kera oyomo oigwete esauti eye iga, stira togenda gotoma chibesa echi iga ase enamba ekobwatia egetore ng'a Obadia orentirwe. Enamba ere 0727537591 Henry Ondieki Mochiro. Naende nabo ndayeirore ekiagera Moshambi nkoraborie bare ng'ina mbuya ogosomwa ase obwango, naende mborie abarari ng'a ekero mochia koyesoma naende chinsa chinde, mwayesoma ng'ora ekero banyora chingaki chi'okorika ense. 0727537591 Abwo ki gwatomire chibesa aroro, nabo togosangereria ase oboamo, to update. Ekero chiatwasisire ase emeroberi y'Obadia, mbuya mono moraria. Aa, mbuya mono, mbuya mono. Chinsemo chia Nakuru, eh, buna twateba iga mwanche morigereria, eh, ntwatema kobwatia eri tore ebill ya nyagitari ng'aki ekoba. Mwakantete ndara kera kinkarasta iga, ng'a kere oyore chinsemo chia Nakuru atwerese korwa nyagitari nki amaete so far, enamba yaye y'esimu nabo okonyene. Erio tomoakere iga iga live mobori mabori abere atato abanto babere bakoboria erio torore enchera ki tokonyora obweene bwaye korwa chinsemo chiria chia Nakuru nabo okombekera enamba yaye igaa. Mwanche morigereria ekero togenda tonya kobwatia amang'ana aya iga naende omorai onde bwensi ondigereretie Tiga toteeme enchera ende yonsi toene ki ng'a Obadia oretirwe. Abarai more ororo mokonye. Naende bono ase ogokonya oko iga tari okonyakuburukana, ee, nokoba open gose gwantebi ng'a out of goodwill tari siasa. Eh, it's out of goodwill. Out of goodwill torete Obadia iga iga. Ki moragusie konde bwensi origerereti ring'ana eri iga, tiga torore enchera ki tokoreta Obadia Ase enki eyio, ekero ogopledge, gose ekero oroche ng'a nabo obwate uwezo yogokwana nabanto gete, erio tokonye ase ayio. Tobeke amang'ana aiga arabu, erio Obadia aretwe ase aya iga, erio tomoenie ase enchera y'oboigo. Naende noo tore mpaka omoerio, toru credits ase baria bagotokonya, eh naboigo ase baria batari gotokonya, totebe mwatotebeti naende motokonyeti, gose ng'aki erabe aye. Alright, ekero ntebe konya komoakera iga iga tari kobwata, omwarimu timanyeti gose nabwate eyao. Gose komoakera timanyete gose nabwate enamba yago, erio moborie abere atato igoro ya oh, kire kobwata. Eh, Hello, Hello, mbuya ore? buya mono. Ah, inche nkorokwa Mark Knight koruga iga eh, Kisii. Mm. Enda ase enka y'omogaka Obadia oyo obeire kagosirera chinsemo chia Nakuru naende buna ngokwana iga etore on air Gochia ase ebitaseni ao ao, erio kweneki ng'a okonyora tore amang'ana korwa Nakuru ase eng'encho togotebiwa ng'a naye ore agwo chinsemo chia Nakuru omaete ekegenderero to. Ase amarieta ng'a ki okorokwa maybe nabo gotebia abanto baito erio bakoigwe nabo iga banyakenyoro mbare iga iga erio tomanye ng'a ng'a aye ning'o nabo igo esituation ya Nakuru ng'a ki ere. Yes.

Okay, enchera eye twagambete, Mm. enchera eye twakorete chigakano na twakanete enchera gete iga. Enchera eyio bono maybe ase obwasi okwo ase eng'encho bono tore ase embeo na abarai mbare ororo batete gokonya esituesheni buna iga abande babere bakobori ng'a echi chiro ching'aki chiakanetwe maybe Mm. ekero okorigereria ng'a SHA yabeire exhausted mwakorire ebill ya nyagitari ng'aki chirochio chiaberete koakanwa Bono chire chiakanetwe in cash, Mhm.

Akanyora inamba yane oro, akang'akera esimi, enkamoeresia naki ere, agateba, Rende ngoshugurika bare bono sofa mbarashugurika, lakini otari ara amo ak- akorwa gose make- ma- ma- makana omonto oyo atomete. Ya- Ere ong'akera esimi, orang'akera esimi, lakini bono rende mbarashugurika kende, atete ng'a ngoshugurika are, bono tinkomanya rende.

Naende nabare goitabera nabo. Nabare goitabera ase eng'encho. Yes. Onde ekero akarwarire, ninche na abanto bange mbare komanya kiara abanto, omonto agokakera ninche ekero ogokera nomong'ina oye, oteba ng'a chibesa nataki goching'a niga, nkonye twa twa namosaba nainche nari eki mbwate namoa okonyeka. Efamiri ende gocha inka aro nkorigia kwarenge obokonyi korwa oo? Ee, ere riya naende. Abamura bamwabo

Ee. Alright, mbuya mono, mbuya mono, naende eki toraganie mo ase oria nabo togokorigia ase engaki ende yonsi eri torore ng'a Obadia oretirwe ase enka eye. Sawa sawa. Mbuya mono. Ah, Sawa sawa. mwalimu Hello. oigure buna eh, akwanire so far nki ora crown togochi gokora Ah, eki ndakorire ritang'ani okobakera ng'a mbuya abarari. kiagera goetera obararia Abanto abange baandastandiri ng'a obomaene oborutombu bore aiga bw'okogaina Obadia. Na abanto abange ki babwate ogwancha okuya abwo nkogenda kobaboria, bagende gosiira aiga. Lakini onani buna naboria, Goetera oborari bwaino, totware timeframe ere enke, egento kore omochando oyo iga, if possible, twanane 24 hours. kera onde obwate otagete gosiira, abe na omweseimiwa, abe na omonto onde o kawaida, tototoma obokonyi bwaito rero iga na mambia, egetoa abanto ripoti ng'a amang'ana aria baria twakorire ebill, egento toigati nogocha komoreeta rere, na komoendia o kaiga omoraria, kwa niaba ya aba bonsi bare aiga, tuna shukuru. Inde torigererie kamera eria, Gwateba bado gavana neba orure elfu mia moja okoganikwa bado ngogendererete. Eh. Na abarai baria bande ba Pulesiri eria barete chibesa erio Obadia aretugwa iga. Kwana nabarabwo straight, gochia aria kwanera gavana, kwanera na aba bande bonsi pi, tokore koruga iga, korwa ase aiga togochia kogenda. Erio bono nabo intwe tokobeka erequest eye ase aba abarai baito bonsi, the political class, abare ase abare ase national leadership, bonsi pi, baigwete eriogi eri iga,

But our brother will be laid to rest. Mbuya bono. Mbuya bono. Abana baminto ntogwancha tokorere iga agwo eh, until next time. It's okay. Naende okodia aretwe iga aye nigo twensi pi totebe ng'a bono twamobekire rika tokobeka ritoke. Naba. Tekoba buya igo. Naba. Tiga tokore korwa ase aye iga. Mwanche omorigereria naboigo omotegererie ande onsi asore, ekiagera tokore korwa ase chinsemo echi iga, ah, emotonyoni, Motonyoni. motonyoni chinsemo Bene. chia amasimba. Mm. Ah, mbuya mono na ntiga mbakere ng'a mbuya mono. Naboigo enamba ya omwalimu o- oyo iga nkonyebeka tore ase screen, na iga gose tokonyebeka escreen, chiba chiria obwate enkia ibere isato. Abarai nabakora, ebinto bado ebinge mbigendererete ase omochie oye. Nabaro. Abwo amatanga akoba ngwa, na ebinto binde. Ase eng'encho omochie oyo tobwati monto. Mochie baibori mbaiyo, abana mbaiyo bamwabo gaiga, nyomba teiyo. Abanto tiga toteme komenya amo Naam. ase egento keria kero ororo twasanga egesangio erio abanto bakonyeka ase oigwete ring'ana naye gwasiira Nabo. eria ekoba rahisi. Oeti omo oigo ore nakorwa oteire ng'a kora gocha nka iga arengerereti ng'a bokonyi mbogotoka. Nekero okoigwa igo, igo meaning ng'a timaeti ng'a mosubati mogakorete ki? amoeresete. Naboigo omwalimu nkwaeneresete iga iga ng'a neba yarenge mbarenge are ne community. Tiga toteme ng'a ase tokonyara twatema goikana ang'e ase ekenyoro. Nabo nabo nabo. Mwanche morigereria tiga twaumerane ase omogano ogocha Mark na Ethnical Group, next time nkore inki ng'a nkoirana iga iga nekero togocha korotote omobere bwa Obadia. Nashukuru. Mbuya mono. Mbuya mono.